Hemmelere salam! Gowumy edeleňiz? Janyňyz sagmy? Iki müň ýigrimi bäşinji ýylam eýýäm dynyk gelýärmi? Her ýyl bolşy ýaly iki müň ýigrimi bäşinji ýylyňam özüne mahsus gyzykly wakalary bolupdy. Haýran galdyryjy pursatlar bolup geçdi. Başda öz durmuşymdaky bolan gyzykly wakalardan bir-ikisini aýdyp bereýin. Birinjisi, awgust aýynyň onyna toý etdik. Öýlendim. Maňa derman süýji sözleň amanym. Jadyladyň saz ýaly. Iýul aýynyň on dördüne-de Marinfo atly Mary welaýatynyň habar kanalyny öz gelnim bilen bilelikde açdyk we şeýtdirip henizem dowam etdirip gelýäs. Garaşanymyzdan has gowy netije berdi bu sahypa. Bu sebäpden diýseň begenýän. Başga-da iri ownukly problemalar boldy, has gowy wakalar boldy. Hemmesini aýdyp oturmana gerek ýok. Indi bolsa geleliň ýurdumyzda we dünýädäki bolup geçen haýran galdyryjy wakalary, gyzykly pursatlary, gynançly pursatlary size gürrüň bereýin. Ilkinjileriň hatarynda emeli aň tarapyndan, ýagny OpenAI tarapyndan awgust aýynyň ýedisinde ChatGPT bäş çykdy diýip, meň toýumda-da Beki däde şeýle bir gutlag edipdi. ChatGPT bäş çykdy habaryň barmy? Seni has akylly edip görkezjek. ChatGPT bäş has çalt, akylly we has çuňňur pikir edip bilýär diýlip tanadylypdy. ChatGPT bäş kod ýazmakdan başlap, gaty köp bölümde ösüş gazanypdy. Köp kişi irden oýanan wagty kofasyny nälik içmelikam diýip ChatGPT-den sorap zat edip, şonuň aýdan beren maslahatyna görä kofe içenler ýa-da çaý içenler gaty kän boldy we bolmagyna-da dowam edýär. Indiki habarymyz bolsa oktýabr aýynda resmi taýdan. Windows on bilen hoşlaşdyk. Microsoft öz goldawyny bes etdirdi we millionlarça kompýuter öz işlemegini bes edipdi. Iki müň ýigrimi bäşinji ýylda asmana seredenimizde kosmos wakalarynda taryhda altyn harplar bilen ýazyljak wakalar gaty kän boldy. Bularyň biri-de Artemis ikinji. Bilemok näçe ýyldan soňlugyny. Aýyň orbitasyna gidipdik. Ol dört kosmonawtyň Aýyň garaňky tarapyndan dünýäni synlaýan wagtyny paýlaşan pursatlaryna syn edenimizde, tüýlerimiz diken-diken bolupdy. Emma asmanda bolup geçen waka diňe bulardan ybarat däl. Bu ýyl solar maksimum, ýagny Günüň iň işjeň bolan ýylydy. Aslynda diňe polýuslarda görülen auralar bu ýyl has aşaklarda hem görmek mümkin bolupdy. Adamlar taryhda gaty köp kesel bilen söweşip gelýärler, bularyň biri-de Alzaýmer hassalygy. Iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň maý aýynda Alzaýmer hassalygyna dur diýmegi başardylar. Bu ösüş ynsan taryhynda Aýa gitmek ýaly uly bir ösüşleriň biri. Sport bölümine göz aýlanymyzda bolsa haýran galdyryjy wakalaryň biri Angliýanyň Premýer ligasynda Sezonyň ortasynda öz tälimçisini kowan topar özlerini emeli aň algoritmasyna tabşyrdylar. Ýagny olaryň tälimçisi emeli aň bolupdy. We şeýdip bu topar Çempionlar liga biletini dördünji orunda bolup, almagy başardylar. Sentýabr aýynda Günorta Aziýada güýçli ýagyş, ýykyjy siller we toprak gaýmagyna sebäp bolan wakada müňlerçe adam ýitdi. Millionlarça adam öýüni ýitirdi. Obalar ýitdi. Bu ýykyjy waka alty milliard dollarlyk çykdaýja sebäp bolupdy. Ýigrimi dokuz nol altyda bolan sekiz bütin ondan sekiz ballyk bir ýertitreme dünýäde iki müň ýigrimi bir Ýaponiýadaky ýertitremeden soňky iň güýçlüsi diýlip hasaba alyndy. Geologlara görä, bu hadysa Ýer şarynyň gabygynda uly ýarygy döretdi. Dünýäde bular ýaly wakalar diýseň köp bolup geçdi. Olary aýdyp otursaň aýdyp oturybermeli. Indi geleli ýurdumyzdaky bolan wakalara. Rim şäherindäki Kapitoliý muzeýinde Türkmenistanyň gadymy siwilizasiýalary atly arheologik serginiň açylyş dabarasy bolupdy. Mekdep okuwçylarynyň, talyplaryň halkara ders we internet bäsleşiklerinde jemi sekiz ýüz on bäş medala mynasyp bolandygy belli. Ýurdumyzyň milli ýygyndy toparlarynyň agzalary halkara ýaryşlara gatnaşyp, jemi sekiz ýüz on sekiz medala mynasyp boldular biziň özümiz Marinfo bolup hem bularyň Käbirleriniň öýlerine gidip söhbetdeşlik gurduk. O wideolary Marinfo sosial media sahypalarynda tomaşa edip bilersiňiz. Indiki habarymyz bolsa iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň ýigrimi bäşinji oktýabrynda Gazagystan Respublikasynyň Astana şäherinde geçirilen Türkiýe halklarynyň iň gowy talyby atly bäsleşikde, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň taryh hünäriniň dördünji ýyl talyby Zyýada Ýusubowa Internet arkaly gatnaşyp, birinji derejeli diploma, döşe dakylýan nyşana we kuboga mynasyp boldy. Indiki aýtjak habarym bolsa alymlar tarapyndan paýlaşylan habarlar. Alymlar süňkleriň öz-özüni dikeltmegine kömek etmegiň ýoluny tapdylar. Alymlar köp ýyllardan bäri süňk dykyzlygyny peseldýän we döwülme howpuny ýokarlandyrýan kesel bolan osteoporoz keselini öwrenýärler. Alymlar GPR ýüz otuz üç reseptoryny öwrendiler. Bu reseptor süňk dokumasyny emele getirýän öýjükler bolan osteoblastlaryň işini başlatmak üçin bir geçiriji ýaly hereket edýär. Ol işjeňleşdirilende bolsa süňkler has berk bolýar. Derman serişdeleri Gana goýberilen mikro robotlar arkaly bellenilen ýere eltip başlanylar. Alymlar çäge däneleriniň ululygyndaky kiçijik robotlar döretdiler. Olar gan damarlary arkaly hereket edip, derman serişdelerini zerur ýerine takyk eltip, soňrasy bedende eräp, ýok bolup bilýär. Bu mikrorobotlary dolandyrmak magnit meýdanlarynyň kömegi bilen amala aşyrylýar. Bu bolsa kapsulyny bedeniň zerur böleklerine gönükdirmäge mümkinçilik berýär. Şeýle tehnologiýa az mukdarda derman goýbermäge we bütin bedeni bejereniňde zäherli täsirleriň töwekgelçiligini azaltmaga kömek edip biler. Science žurnalynda çap edilen bu makalada bu mikrorobotlar eýýäm doňuzlarda we goýunlarda, barlag edip görlendigi aýdylýar. Robotlar adamlaryň işini elinden alar diýlen bir gorky hem köp ýyldan bäri dowam edip gelýär. Bularyň biri-de emeli aňly bir robot ilkinji sapar hirurg gatnaşmazdan öt haltany aýyrmagy başardy. Lukmançylygyň taryhynda ilkinji gezek emeli aň tarapyndan dolandyrylýan robot hirurgiki operasiýanyň çylşyrymly bölegini özbaşdak amala aşyrdy. Öt haltasyny aýyrmak boýunça operasiýa wagtynda synag edilýän robot hirurg gatnaşmazdan işiň esasy bölekleriniň birini ýerine ýetirdi. Şol bir wagtyň özünde işläp düzüjiler ulgamyň synag döwründedigini we heniz giňden ulanylmaga taýýar däldigini aýtýarlar. Ine görşüňiz ýaly, iki müň ýigrimäşinji ýylda hem haýran galdyryjy wakalar, gyzykly pursatlar köp boldy. Olaryň ýene-de aýank aýdyşym ýaly, aýtsaň aýdyp oturybermeli welin, meniň ünsümi çekenlerini siz bilen paýlaşmak isledim. Men Aman Hümme, indiki wideolarymda görüşýänçä kanalyma agza bolmagy, eý wideolarymy göwnüňizde ýaraýan bolsa laýk goýup, Dostlaryňyz bilen ýakynlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Indiki wideomda görüşýänçäk hoş sag boluň.